किछु जनता एतऽ जुड़ि गेल छथि हिनका सब से छै सबसँ पहिले बात करै छी की नाम भेलै अपन सर हमर नाम चंदन भेल चंदन घर कतऽ भेलै निर्मला घर भेल हमर निर्मला घर भेलै किछु दिनके बाद जे छै से चुनाव होय वला छै सही बात छै झंझारपुर लोकसभा के लेल सबसँ बढ़िया सांसद के रूप में किनका देखऽ चाहै छियै यौ सबसँ पहिले तऽ घरे के आदमी के देखबै ने जी एहिमे- घर के आदमी के नाम की छियै एहिमे हमरा सबके सबसँ बेहतर नेता अगर लगैया केओ तऽ गुलाब यादव छथि गुलाब यादव जी एहिसँ पूर्व में जे छै से सांसद छलाह रामप्रीत मंडल जी हम्म। हुनका बारे में की विचार अछि रामप्रीत मंडल के बारे में तो सुनने छियै लेकिन ओते हम सब नजदीकी नहीं रहलियै हुनका संगे तो ओते जानकारी नहीं यऽ की काज केलक सेहो आइडिया नहीं अछि हम्म। हालांकि ई घर के आदमी छियै एकरा से जे भी जरूरत के काज पड़तै ई एकरा से करा सकै छियै एते हमरा जे छै से अथी अछि एहिसँ पहिले जे छै से कहियो रामप्रीत मंडल जी के देखलियै या कहियो भेंट मुलाकात भेल? नहि नहि नहि एहन तरह कोनो बात नहि छै कहियो भ्रमणो करैके लेल कहियो पूछो ताछ करैके लेल नहि अबैया हमरा सबके छै ना अच्छा अखन तऽ अहाँ युवा छियै क्षेत्र मे जे छै से घुमैत हेबै हम्म। तऽ कतौ जे छै से रामप्रीत मान्य सांसद महोदय श्री रामप्रीत मंडल जी के बोर्ड लागल देखलियै नहि हम नहि देखलहुँ हन अखन तक कतौ नहि देखलियै। जी नहि हम नहि देखलहुँ सोचियौ कि पिछला जे छै से सांसद छलै हुनका जे छै से नहि कतौ बोर्ड देखेलकै अखुनका युवा ने हुनका से जे छै से चित परिचित छै तऽ केहन जे छै से क्षेत्रक विकास भेल हेतै आखिर कोन लहरमे जे छै से हुनका कोन हिसाबसँ जीत भऽ गेल छलै यौ ई तऽ जनता के ऊपर में छै बुझलियै और किछु ने किछु कहीं ने कहीं किस्मतो साथ दै छै किस्मतो साथ दै छै कि नहि आब केना जीत भेल रहे ई चीज तऽ हम नहि कहि सकै छी ओकरा नसीब कहियो चाहे जे कहियो लेकिन एहन सांसद फेर बनबाक चाही कोनो भी विधानसभा देखियो सांसद वएह व्यक्ति बने के चाहिए जे काज करे हमरा दृष्टिकोण से अगर कोई भी व्यक्ति सांसद बने छै या कोनो भी प्रकार के नेता बने छै तऽ हुनका ई हेबाक चाही जे हमरा क्षेत्र में कम से कम जे हम क्षेत्र के नेता छी ओहि क्षेत्र में काम हेबाक चाही आ हमसभ अपेक्षा इएह करै छियै जे भी अबैवला आगामी दिनमे जे भी नेता बने सांसद बने विधायक बने या फिर अदर भी नेता बने तऽ ओ हमरा क्षेत्रमे काम करे क्षेत्रके विकास करे आब ई नहि कहै छियै जे हमर गाँव छै तऽ हमरा गाँवेमे विकास हेबाक चाही नहि पूरा क्षेत्रमे विकास हेबाक चाही सही बात से हमरा सबके रहैए अपन ओपिनियन चलू हमरा संगे छै से किछु अपन नाम की भेलै हमर नाम एम डी फिरोज एम डी फिरोज कतऽ घर भेलै गुनाकरपुर एहि बेर जे छै से लोकसभा चुनाव मे झंझारपुर के सांसद किनका बनेबै गुलाब यादव गुलाब यादव किया गाँव घरके छियै देखै सुनैमे बढ़िआँ छै कोनो कामो करैके कहै छियै तऽ तुरन्त कऽ दै छै तुरंत कऽ दै छै एहिसँ पहिलुका सांसद के बारे मे की विचार अछि ओकरा बारे में कुछ विचार नहीं है कुछ विचार नहि छै कहियो भेंट मुलाकात भेलै कहियो नहीं भेल कहियो नहि भेलै पाँच कहियो- साल मे कहियो नहीं कहियो नहि कहियो साफे नहीं साफे नहीं अरे बात अब केना हेतै यौ तऽ ई सांसद के हिनका जे बनेबै तऽ ई भेंट घाट करै लए आयत? ओ तऽ आबितो रहै छै आबितो रहै छै पहिलैयो से आयल अइ हँ पहिलैयो से आयल रहै सोचियौ कि जे सांसद अखन नहि बनलै ओ पहिलैयो से भेंट घाट करै छै आ जे आदमी पाँच साल सांसद रहि चुकल छै हुनका से नहि कोनो बात नहि बात विचार नहि कोनो एहन तरहक भेंट मुलाकात किछु नहि ने किछु नहि तऽ एहिबेर जे छै से सांसद के जे छै से कतेक वोट से जीतेबै हम जते से जीत सकी बेसी से बेसी वोट से जिता देबै हाँ जिता देबै जिता देबाक छै एहि बेर एहि बेरा जिता देबाक छै पक्का पक्का मोन बना लेने छियै हाँ बना लेना चाहिए मोहन पूरा माहौल बनल छै अहाँ तरफ पूरा बनल छै माहौल एहि बेर लालटे ई म- महागठबंधन से जे छै सुमन कुमार महासेठ जी आबि रहल अछि हुनका की करबै हुनका जे छै से देखल जेतै जेना जे हेतै से पहिले तऽ घर आदमीके देखबै ने तब घरक आदमी के देखबै तब ने बाहरी आदमीके तखन बाहरी आदमी के देखबै सोचि सकै छियै कि जनता के केहन जे छै से विचार छै कि पहिले जे छै से बढ़िया आदमी के चुनबै बा- बाहरी आदमी के बाद में सोचल जेतै मतलब जे छै से रिजल्ट आबि जेतै हारि जेतै तकर बाद में जे छै से हुनको बारे में विचार कयल जेतै के इएह ने तऽ आओर किछु कहऽ चाहबै चंदन जी नहि हम इतना कह आओर आदमी छथि अपन नाम की भेलै मोहम्मद अलाउद्दीन मोहम्मद अला- आ- मोहम्मद अलाउद्दीन घर कतऽ भेलै बेली गुनाकरपुर बेली गुनाकरपुर अखन जे छै से किछु दिन के बाद चुनाव होय वाला छै जानकारी अछि हाँ जानकारी छै तऽ एहिबेर जे छै से सांसद अपन के- किनका बनेबै झंझारपुर के अपने गंगापुर के एगो खड़ा छथि की ये? के खड़ा छै नाम नहि म- मालूम यऽ हमरा नाम नहि मालूम यौ तब केना जे छै से हुनका वोट देबै अहाँ नामो नहि बुझल नहि तऽ दै- एतै ने कहै लए फलां आदमी पर वोट देबै गुलाब यादव जी खड़ा छथि गंगा हँ तऽ तब ओ हुनके देबै आ रामप्रीत मंडल जी के छोड़ि देबै ओ तऽ कतऽ के छी अपना पंचायत के ने भेलै यौ आ महागठबंधन से आबि रहल छथि सुमन कुमार महासेठ हुनका नहि ओकरो आरके थोड़ी मिलतै अपना समाजेमे ने मिलतै अपने समाज में मिलते हाँ सामाजिक स्तर पर जे छै से हाँ, हुनका वोट हाँ, हाँ। चलू आओर जे छै से एम्हर चाहब जे बढ़िया बात छै आ, ई अखन जे छै से जनता सबके लेल की कहऽ चाहबै केहन तरहसँ वोटिंग करे कोन हिसाबसँ वोट करे केहन कैंडिडेट चुने देखियौ जनता से हम इएह कहबै एहिसँ पहिले अहाँके हम कहलहुँ जे जनताके इएह कहै लए चाहै छियै जे केओ भी व्यक्ति अहाँ सब जेनाहिते गाँवमे मुखिया चुनै छियै तऽ कोशिश रहैया इएह जे बढ़िया से बढ़िया मुखिया हुए जी तऽ तहिना हमहूँ सब इएह चाहे छियै जे सांसदो अगर होय तऽ बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है मुंह कान से बढ़िया है कि काम से बढ़िया काम से बढ़िया हेबाक चाही मुंह कान लऽ कऽ की करतै लोक सही बात छै मुंह कान लऽ कऽ की करतै आइ मानि लिअ हमरे गाँवमे रोड नहि छै सड़क नहि छै बहुत तरह जगह एहन छै जतऽ रोड सड़कके दिक्कत छै ओकरा पुनर्निर्माण नहि भेलै हन पुनर्निर्माण नहि भेलै हन तऽ ओकर निर्माण कयल जाय ओकर काम कयल जाय आओर भी बहुत तरहके दिक्कत छै ओकरा परेशानीके दूर कयल जाय जनता सङ्गे हिल मिल कऽ रहए घर आङ्गनके जकाँ जेना एकटा गार्जियन होइ छै तेना रहैके चाही तऽ से हमसभ चाहै छी कोइ भी नेता रहए ओना अगर रहबै तऽ अहाँके फ्यूचर बढ़िआँ रहत आ नहि तऽ पाँचे साल लए मौका रहत पाँच सालमे लेकिन बहुत किछु भऽ जाइ छै अरे दुनिया नहि ने बदलि जाइ छै पाँच से साल तऽ नहि बदल छै लेकिन जे जीत जाइ छै ओकर दुनिया तऽ जरूरे बदलि जेतै से देखल जेतै देखल जेतै ने। बहुतो के मौका देलियै हन एकरो मौका दऽ कऽ देख लै छियै ओ, तऽ चलो आशा करै छी कि अपने सबके वीडियो बढ़िया लगल हेतै वीडियो अगर बढ़िया लगल हुए तऽ लाइक कऽ देबै शेयर करनाइ नहि भूलब अगर किछु विचार देबाक हुए तऽ कमेंट कऽ कऽ दऽ सकै छी अपने सब विचार मिलै छी हमसब एगो सुंदर सन नयका वीडियो में तब तक के लेल नमस्कार जय हिंद जय मिथिला